Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio uri musi wa14 Chikunguru 2022 apo patinenge tichikupai zvaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tatanga kukupai zvanga zvichiitika, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bato reZanu PF rinyonyorera kuZEC richipomera mapato anopikisa mhosva yekubirira musarudzo. Mumiririri weZanu PF anopa ambulenzi yakafa kuchipatara cheUnyetu kuWard 22. Mwanakomana wachief wimbi weZanu PF, VaPupurai Togarepi, anobhadhariswa mari yechibatiso. VaJob Sikhala vanomiswa pamberi pedare zvakare. Topinda munhau dzedu zvizere. Bato reZanu PF rinonyorera kuZEC richipomera mapato anopikisa mhosva yekubudirira musarudzo. Regai tikupei nyaya iyi yose. Bato riri kutonga reZanu PF raenda kuZimbabwe Electoral Commission, ZEC, richipomera mapato ezvematongerwo enyika anopikisa Mhosva yekuita zvechitsotsi panguva yekunyoresa kuvhota mukuyedza kubirira sarudzo dzegore rinouya. Bato riri kutonga ndiro rinowanzopoperwa mhosva yekudyidzana neZec kuitira kuti vagadzirise zvinenge zvabuda musarudzo. Mhosva idzi dzakamuka zvakare zvichitevera kugadzwa kwaVaAbigail Millicent Ambrose Mohadi semukuru weZec. Topinda mune imwe nyaya iri muThe Mirror. Mumiririri weZanu PF anopa ambulenzi yakafa kuchipatara cheUnyetu kuWard 22. Pane runyerekupe rwekuti musarudzo dzemapuraimari dzegore ra2018, VaAlfred Pedzisa vakapa ambulenzi yakafa kuUnyetu Clinic kuWard 22. Chikomba vachitsvaga mavhoti. Pedzisa akapa ambulenzi nhamba AAF 1421 pane chimwe chiitiko muna 2018 asi ambulenzi iyi haina kumbobvira yafamba kubva panzvimbo yayakasiyiwa iri. Ambulenzi yakadhonzwa kubva kuHarare ichienda kuMasasa pedyo neUnyetu. VaPedzisai vaive vachikwikwidza kuChikomba Central Constituency vachikwikwidzana naVaFelix Mhona avo vakazoitwa mumiriri weparamende uye vave gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nekusimudzirwa kwezvivakwa. Topinda mune imwe nyaya takabata bepa reNews dzeZimbabwe. Mwanakomana waChief Wimpi veZanu PF, VaPupurai Togarepi anobhadhariswa mari yechibatiso. Mwana waChief Wimpi veZanu PF, VaPupurai Togarepi, Regis Nelson Tagarepi, abvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora pamhosva yekuponda mudare repamusoro kuMasvingo. Mari yechibatiso iyi yakabvisiswa naJustice Sansley Zizengwe vakayambirawo kuti Regis Nelson Togarepi aende paGutu Police Station Chishanu choga choga. Zvichakadaro, VaJob Scala naVaStole veTriple C vachiri muhusungwa uye varambirwa kubvisa mari yechibatiso. Tiri munyaya ine chekuita nekusungwa kwevaviri veTriple C, VaJob Sikhala, vamiswa pamberi pedare zvakare. Nhengo yeCitizen Coalition for Change Sengeza West mudare reparamende, VaJob Sikhala, nhasi mangwanani vamiswa pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavo dzakawanda idzo dzavari kupomerwa. Vasikana vakasungwa mazuva akawanda apfuura vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Vane dzimwe mhosva dzakawanda dzavari kupomerwawo nemapurisa zvakare. Mapurisa akamboita nguva navasikana kuHarare Central vasati vavapomera mhosva yekuvhiringa kutongwa kwemhosva sezviri mumutemo weSection 184 1E weCriminal Law Confidential and Reform Act. Totarisa imwe nyaya. Mwanakomana wemushakabvu Lazarus kana kuti Gringo anoparura chirongwa chemadhirama. Taurai Boora anomutsiridza zvaiitwa nababa vake mushure mekunge aparura chirongwa chemutambo wemadhirama pamutambo mutsva waakabura uyo waakapa zita rekuti Chatekobo Comes to Town. Akapinzawo vamwe vatambi avo vaishandidzana na baba vake vakaita sana mbudzi yadhura totarisa nhau dzekune dzimwe nyika tiri munyika yesouth africa takabata bepanhau renews 24 zvizvarwa zvizhinji zvezimbabwe zvotarisana nekudzingwa musouth africa mushure mekunge vamotseledi vanomhan'arira gweta rinomirira chikwata chezepi Topinda munyaya iyi zvizere. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa, VaAron Motsoaledi, varonga kumhan'arira gweta riri kumirira chikwata cheZimbabwe Exemption Permit, iro riri kupikisa kukanzurwa kwemagwaro aya. VaMotsoaledi vanoti ivo gweta iri, VaChitando, vanofanira kubvisa mari inoita 200,000 rand yekusvibisa kusvibisa zita ravo pamwe chete nekudzi Chidima zvarakataura nekunyora paTwitter. Audio yamanga makaterera yabva kuJolas News Online. Tinokutendai nekuwanikwa makaterera audio yenyu. Tinoti ngatibatanei zvakare nenguva yemangwanani apo pamunenge muchitakurirwa zvinonaka namukoma Jola. Zita ndinoitwa Mavis Madondo. Nhamba dzekupinda muWhatsApp group redu dzinoti plus 263 775